ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט, אונזער היינטיגע גאסט איז ר' שמחה אייכענשטיין, די באקאנטע כלל טיר עסקן און פאליטישן, ניו יארק סטעיט אסעמבלימאן, ר' שמחה רעדט ארום זיין צייט אלס קינד, גראואינג אפ אין בארא פארק אלס בחור, און אויך ווי אזוי ער איז אריינגעגאנגען אין פאליטיקס, און ער רעדט אויך וועגן זיין רילעישאנשיפ מיט ניו יארק סיטי'ס נייע סאושליסט מעיאר זאראן מאמדאני. פאר מען גייט אבער אריין אין די עפיסאד לאמיר ערשט באדאנקען אונזער ספאנסער ללכת. חברה איך וויל ענק עפעס זאגן, היינט האב איך באקומען א אימעיל, ממש היינט, א ליטל ביט ערליער טודעי אפאר שעה צוריק, פון א איד מ'גייט אים רופן ר' שמואל, און ער זאגט מיר אז ער האט זייער שטארק ליב טיף טיף פאדקעסט, ער שרייבט איטס אינפארמעטיוו, איי אופענינג, ענד דזשעניוענלי יוניק, רעמארקעבל אנד ווייד רעינדזשינג טאפיקס דעליווערד וויט קלעריטי, דעפט, ענד דזשעניוען אינגעידזשמענט, קאנסיסטענטלי טאוט פראוואקינג. ברוך השם, טיף טיף מאכט אז מענטשן זאלן טראכטן. כ'האב הנאה פון דעם. אבער, וואס זאגט ער? ער זאגט אז ער האט זייער הנאה פון די ספאנסער דא ללכת, ווייל לעצטע וואך האט ער געהערט די עפיסאוד, ער איז א איד וואס טרעוולט אסאך אויף ביזנעס, און ער האט מחליט געווען יו נאו וואט, איך גיי רופן ללכת זען וואס זיי קענען טון פאר מיר, ס'איז געווען נײַן אזייגער ביינאכט, ער האט גערופן ללכת, סאמבאדי פיקט אפ אימידיעטלי, און יענע נאכט פונקט האט ער געדארפט אנקומען צו א געוויסע האטעל אין א געוויסע שטאט ווי ער טרעוולט אסאך אויף ביזנעס, און ער האט באקומען א קוואוט פאר די האטעל נײַן הונדערט דאלער, ער האט גערופן די האטעל מען האט אים געזאגט אז ס'גייט אים קאסטן נײַן הונדערט דאלער איינצושטיין אין די האטעל, הי קאלד די לעכערס, דעי סעד אימידיעטלי לאמיר טשעקן ווי אזוי ס'גייט אים קאסטן, מען האט אים געגעבן א פרייז פון עיט האנדרעד ענד פאר דאלערס, ס'איז אקעי עמעיזינג, יו נאו איך גיי בוקן מיט די לעכערס איך סעיוו כמעט הונדרעט דאלער, לעטס בוק די לעכערס, באט שפעטער ווען ער האט געזען די טשארדזש אויף זיין קרעדיט קארד איז עס געווען נאר סעווען האנדרעד ענד טערטי דאלערס, וואס מיינט דאס? לולעכעס האט באקומען נאך א בעסערע דיסקאונט ענד זיי געיוו הים די דיפרענס, סאו ער האט באקומען א האטעל וואס קאסט נײַן הונדערט דאלער א נאכט פאר סעווען הונדערט ענד טערטי דאלערס, נאו אימעדזשין ווען ער פארט אויף ביזנעס פאר אפאר טעג אפשר נעמט ער אפאר צימערען, דאס איז א לאט אוו סעווינגס און דאס איז וואס לולעכעס קען טוהן פאר דיר, זיי קען העלפ יו וויט עווערי עספעקט אוו יור טרעוול, פלייטס, האטעלס, קאר רענטעלס, דרייווערס, אייטינערערי פלענינג, כשר'ע עסן, וויזעס, וואטעווער יו ניד לולא חסד וויל טעיק קעיר אוו איט פאר יו. איי דאנט נאו וואט יור וועיטינג פאר. אויב גייסטו טרעוולען, קאל לולא חסד. די פאון נאמבער איז, סעווען וואן עיט, טו וואן פייוו, וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט, טו וואן פייוו, וואן פייוו סיקס סיקס. מען קען אויך שיקן א אימעיל צו אינפא עט לאלעכעט דאט קאם, אדער קען מען גיין צו די וועבסייט לאלעכעט דאט קאם, דעטס LALECHET דאט קאם. ווי אפרישיעט לולא חסד, איך ווייס פערסאנלי פון מיין עקספיריענס, און איך הער יעצט אויך פון די עקספיריענס פון אנדערע, לולעכעס וויל טעיק קעיר אוו יו. קאל דעם טודי, סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך לולעכעס! לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון עפיסאד, מפואר. אויב זוכסטו א נייע טלית בייטל, א תפילין בייטל, א טלית, א טלית קטן, גיפטס, בענטשערס, תשמישי קדושה, מפואר העז ביוטעפול טינגס,

בארן ענד רעיזד אין בארא פארק, דא געגאנגען ישיבה אלע מיינע יארן, און דאס איז וועיר איים פראם, אין קעמפ בין איך געווען אין באבוב, באט כ'האב מיך אלץ געדרייט אין באבוב, מיטגעהאלטן די טישן אין באבוב אלץ בחור, כ'געדענק נאך וואס חיים זכר שלמה איז געווען די מלוה מלכה'ס וואס די וואס האבן נישט מיטגעהאלטן, איך איך איך מיין אז די מלוה מלכה'ס וואר די שענסטע טישן, דער רב פלעגט זיצן און דערציילן מעשות, מעשה סיפורי צדיקים, באט יא דאס איז ווי איך בין אויפגעוואקסן.
יעדע קינד האט א חלום וואס ער גייט זיין ווען ער וואקסט אויף, וואס איז געווען דיין, וואס האסטו געטראכט אלס קינד אז דו גייסט זיין? כ'ווייס נישט אויב איך געדענק וואס איך האב געטראכט איך גיי זיין, אבער איין זאך קען איך דיר זאגן זיכער, זיין אן עלעקטעד אפישעל איז זיכער נישט געווען אן די בינגאו טשארט אזוי ווי מען זאגט. ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען אין גאווערמענט און פאליטישאנס אינוואלווד אין קאמפיינס זענען געווארן אינוואלווד פאר אנדערע סיבות אדער אנדערע וועגן, ס'דא די וואס לכתחילה ברעיק אינטו גאווערמענט ווייל זיי ווילן קענען לויפן פאר אפיס איין טאג, יענץ איז גראדע איך בין נישט איך בין די גאנצע זאך איז אזוי ווי געשען ביי עקסידענט אויב איך אויב איך מעג. סאו יא, איך בין געווען א בחור וואס האט אין מיינע צ ווען איך בין געווען א בחור דעמאלטס איז ביל קלינטאן געווען פרעזידענט און איך איך בין געווען פעסינעיטעד דעמאלטס מיט מיט פרעזידענט קלינטאן פארטיקולערלי אין די צווייטע טערם און. ווען איז געשען אלע עקשען?

באט איך בין שפעט די גאנצע די ערשטע עלעקשאן וואס איך האב עכט מיטגעהאלטן פרעזידענשאל עלעקשאן, כ'מיין כ'האב געוויסט פארדעם ס'איז דא א פרעזידענשאל עלעקשאן באט עכט מיטגעהאלטן איז געווען בוש ווערסעס על גאור און דאס איז געווען א אינטערסאנטע עלעקשאן און פאר די וואס געדענקן וואס די עלעקשאן וואס אין קאלד פאר פינף וואכן צו וואס און די ריקאונט אין פלארידע ס'איז געווען די ערשטע מאל כ'האב עכט אזוי מיטגעהאלטן באט יא עס איז דא אסאך בחורים וואס האלטן מיט פאליטיק און יעדער האט א דעה וועגן טראמפ און ביידן און אבאמא און בוש אבער דאס מיינט נאכנישט אז דיס איז וואט יו גאנא דא פאר די רעסט אוו יור לייף פארשטייסט וואס איך מיין? איז אבער איך האב אויך שפעטער אפילו איך האב געהאט א זייער א איך בין זייער אינטערעסטירט אין די לאקעל פאליטיקס כ'בין געווארן זייער אינוואלווד אין די לאקעל פאליטיקס. אבער פון דעסט וועגן האב איך קיינמאל נישט געווען א בחור, און יו נאו, ס'איז, כ'האב נישט געדארפט טראכטן פון אזוי ווי מען זאגט די רענט מיט די עסן מיט די יו נאו פרנסה איז נישט געווען מיין עול, סאו כ'האב עס אזוי ווי געזאגט געטון אביסל פאר פאן אזוי צו זאגן, באט און אפילו שפעטער ווען ס'איז יא געווארן מער סיריעס און כ'האב אנגעפאנגען צו ארבעטן אין א עכטע וועג און אין די ליין, איך בין אלץ געווען א ביהיינד די סינס פערסאן, איך בין קיינמאל נישט געווען, איך בין קיינמאל נישט געווען די מענטש וואס האט, איך בין, איך ווייס עס סאונד וויערד יעצט, אבער בטבע בין איך א, איים א ווערי שיי פערסאן, איך בין נישט, איך האב נישט ליב ווען די ספאטלייט איז אויף מיך, איך האב געארבעט פאר, איך בין געלאפן פאר אפיס האב איך געארבעט פאר די מעיאר פאר פיר יאר. וועלכע מעיאר?
מעיאר דעבלאזיאו, אין סיטי האל, כ'האב געארבעט פאר מעיאר דעבלאזיא פאר פיר יאר, פארדעם האב איך געארבעט פאר די סטעיט קאנטראלער טאם דינעפלי, און נאך אלץ די סטעיט קאנטראלער אין ניו יארק פאר פיר יאר, סאו כ'האב נישט געהאט קיין שום, כ'בין קיינמאל נישט געווען אנקאמפארטעבל אין מיין פאזישאן, איך קען זיצן אין א רום מיט די מעיאר און יו נאו האבן א היעטעד קאנווערסעישאן, באט צו שטיין אן א סטעידזש אין פראנט פון פֿינף טויזנט מענטשן און די לייט שיינען אויף מיך, דאס איז קיינמאל נישט געווען, איך בין אלץ געווען אזוי ביהיינד די סינס, און אפילו שפעטער ווען די סיט האט זיך אויפגעמאכט ווען מיין פרעדעסעסער אסעמבלימען דוב הייקינד האט אנאונסט אז ער גייט נישט לויפן פאר ריעלעקשאן, עס איז געווען, עס איז געווען א דעסיזשען צו איך זאל דאס טוהן, קודם כל וויל איך עס טוהן, וויל איך מיך אליינס, דו איי וואנט טו פוט מייסעלף אוט דעיר, אבער אויך וואס מיינט עס צו די פעמילי, איך בין א היימישע אינגערמאן אין בארא פארק און כ'האב קניין הרע פיר קינדער און זיי וואקסן אויף און יו נאו אין א וועג, נישט אין א וועג, און איי עם פוטינג דעם טרו דיס עז וועל, כ'מיין כ'רעד שוין נישט פון דעם אז איך בין אין אלבעני יעדע וואך פאר זעקס חדשים פונעם יאר און איך בין נישט אינדערהיים און דאס איז שווער אויף מיין ווייב און די קינדער באט בכלל זיין די לאקעל פאבליק פיגור און צו איך וויל פארשטייסטו סאיז געווען א דעסיזשען וואס איך האב געדארפט מאכן און. איך בין נישט געווען זיכער אז אז איך וויל דאס טון, אבער עט די ענד אוו די דעי די אפערטוניטי צו קענען שתדל'ן פאר אזא קאמיוניטי און און העלפן מענטשן, און דאס איז דאס איז נישט קיין גרינגע דזשאב, און ס'איז נישט וואס מענטשן מיינען אז ס'איז, גלייב מיך, ס'איז, כ'בין אוועק פון מיין משפחה זייער זייער זייער אסאך, ס'איז נישט גרינג, זיין אין אלבעני איז נישט אזוי ווי בארא פארק, אונז גיימיר זיין געענדיגט מיט די אינטערוויו גיימיר גיין צו שומר שבת דאווענען מעריב, דארט איז דא איין מנין שחרית אז ס'איז פארפאסט איז עס איז נישט דא קיין מנין, ס'איז נישט דא קיין כשר'ע גראסעריס און רעסטעראנטס און יעדע נאכט עפעס אנדערש סאפער פשוט וועלכע סטאר דו דעסייד צו גיין, און ס'איז א ס'איז א אחריות, ס'איז א געוואלדיגע אחריות, אבער עט די ענד אוו די דעי ווען מען קען העלפן א מענטש אין אין א ריעל וועי, ס'איז דא, כ'מיין איך וויל נישט זאגן די קלענערע זאכן מיט די גרעסערע זאכן ווייל גארנישט איז נישט קליין ווען א מענטש רופט דיך מיט זייער פראבלעם, באט אסאך מאל, איך רעד גרעסערע זאכן ווי קענסט העלפן א מענטש, ראטעווען א מענטש'ס לעבן אין א עכטע עכטע וועג, איז נישט דא קיין בעסערע, ס'נישט דא קיין בעסערע פילינג פון דעם, סאו איך בין יעצט עקשעלי היינט פאנגט זיך אן מיין אכטע יאר אין אפיס, סאו הארד טו בעליוו, יא ס'איז איך איים העדינג אינטו מיי עיטט יער יעצט, כ'בין געלאפן אין טווענטי עיטין די ערשטע מאל, און יעצט זעמער שוין טווענטי טווענטי סיקס, סאו יא.
וועם האסטו געזאגט איז געווען דיין איי וואלדנט סעי ראול מאדעל, אבער ביי וועם האסטו געלערנט די מערסטע ווי אזוי צו זיין אין פאליטיקס? איך ווייס נישט אז איך וואלט געזאגט אז איך האב נעסעסערעלי א ראול מאדעל, דו ווייסט ס'איז אינטערסאנט ווייל כ'האב פריער געזאגט ווען איך האב אנגעפאנגען צו בכלל צו פאלאוען פאליטיקס יו נאו איז דעמאלטס געווען פרעזידענט קלינטאן, ס'אינטערסאנטע. בערך א יאר און א האלב צוריק האב איך האב איך געטראפן פרעזידענט קלינטאן ס'איז געווען א ס'איז געווען א פרייוועט אווענט אין מענהעטן באט איך בין געקומען צו די ס'הייסט די האלד רום פאר פאר ער וואקט אריין אין די גרויסע רום האט ער געזאגט אזוי ווי אין די בעק בעק סטעידזש דעי קאל איט די האלד רום און איי וואס עוואוידעד צו קומען און פרעזידענט קלינטאן איז געווען דארט און הילערי קלינטאן איז געווען דארט, כ'האב גערעדט מיט זיי אפאר מינוט, און פרעזידענט קלינטאן'ס טשיף אוו סטעף וועם איך קען האט מיך אזוי צוגעוואקט, און איך האב געטראפן פרעזידענט קלינטאן אסאך מאל שוין, אונז האמיר גערעדט וועגן אנדערע זאכן, באט אין די פארטיקולער האט ער מיר געזאגט אז הי איז די

יא איי דאנט ריעלי, איך גיי נישט ארום זאגן אז, זאגט ער נאו יו שוד יו שוד, זאגט ער wow איטס ען אנער טו מיעט יו, נייס, און ער האט אזוי געזאגט לייק יו נעווער טאלד מי דעט, און נאכדעם זאגט ער לייק איטס ען אנער טו מיעט יו, איך האב שוין געטראפן אפאר מאל מיט אייוועלט, פוינט בינג דו ווייסט וויאזוי די וועלט ארבעט, דו ווייסט דא זאג איך לייק איך בין א בחור אין ישיבה און די ערשטע מאל איי פאלאוד פאליטיקס, דו ווייסט טראכטסט פון א פרעזידענט און דאס, און טווענטי פייוו יערס לעיטער, מער, טווענטי סעווען טווענטי עיט יערס לעיטער, זאגט דיך יענע מענטש, איטס ען אנער טו מיט יו, ווייסט וואס איך מיין? סאו, אבער, איך וועל זאגן, יו נאו, עסקנות איז זייער זייער א א, קודם דארף מען פארשטיין די אחריות וואס מען טראגט, און איך בין אין אלבעני א גאנצע וואך. און איך אינגעידזש מיט אסאך אסעמבלי מעמבערס וואס זענען זייער זייער ווייט פון ניו יארק סיטי אדער זייער זייער ווייט פון לאקאל היימישע געגנטער און זיי זענען פשוט נישט פעמיליער מיט אונזער קאסטומס מיט ווער אונז זעמער און די אנלי טינג זיי נאו אבאוט אס איז וואס זיי ליינען אין די נוזפעיפער און כ'וויל נישט כ'וויל נישט אוועקגיין פון דיין קשיא באט דאס צונעמט מיך צו א אנדערע קאנווערסעישאן וואס מ'קען באלד צוריקקומען, נישט יעדער איינער איז אייביג א שונא, נישט יעדער איז אן אנטיסעמיט, נישט יעדער מען איז סאו קוויק טו קענסעל פיפל, ס'איז ס'איז דא מענטשן וואס פשוט ווייסן נישט, די אנלי טינג זיי ווייסן וועגן די קאמיוניטי איז וואס זיי לייענען אין די נוזפעיפער, וואס זיי לייענען אין די ניו יארק טיימס, און דאס איז וואס דאס איז, סאו. דו האסט א מענטש, זיי קוקן אויף דיך, גייסט ארום, וואקסט ארום מיט א קאפל אויפן קאפ, מיט א לאנגע רעקל, און דער דראוינג קאנקלוזשענס פון א גאנצע קאמיוניטי בעיסד אן וואס זיי זעהן, בעיסד אן וואס זיי זעהן איבער דיך, און דאס איז א געוואלדיגע אחריות, איך געדענק ביי די, וואס האט זיך געטוהן מיט די חינוך, די גזירת החינוך אין ניו יארק, און די עולם ווייסט אז מען האט געטוהן א ביל אין די בודזשעט די פארגאנגענע יאר, אבער דאס איז געווען יארן וואס וואס מען מוטשעט זיך מיט דעם שוין די לעצטע עלף יאר זייט עס האט זיך אנגעפאנגען און שוין יעצט באלד צוועלף יאר באט איז פאר א יאר צוריק צוויי צוויי יאר צוריק ווען עס האט זיך געהאנדעלט אויכעט צו מען זאל עפעס טוהן געדענק איך האב גערעדט צו א אסעמבלי מעמבער פון אפסטעיט ניו יארק און ס'איז געווען דעמאלטס א ארטיקל און כ'מיין ס'איז געווען די טיימס אדער אפשר טיימס יוניאן איינע פון די איינע פון די מעין סטרים סעקולער פעיפערס האבן געשריבן א ארטיקל וועגן ישיבות און דער אסעמבלי מעמבער איז צוגעקומען צו מיך און ער פאנגט מיך אן צו זאגן וואס איז געווען די ארטיקל זיי וויל רעדן צו מיר וועגן ישיבות זאג איך יא. און ווען איך האב איר געזאגט אז איך בין א ישיבה גרעדזשועט, זאגט זי מיר ניין איך רעד נישט פון די ישיבות, איך רעד פון די ישיבות וואס זיי שרייבן וועגן, די חסידישע ישיבות, זאג איך ניין ניין יא יא דאס דאס איך, זאגט זי ניין דו ביסט, זאג איך יא יא יא איך. די ישיבות איך בין געגאנגען, מיינע קינדער גייען צו די ישיבות, פון די ישיבות רעדט מען. און ס'איז געווארן אזוי ווי מ'זאגט אינגאנצן, כ'האב געמיינט מ'רעדט נאר פון סאם אנדערע לייק עקסטרים, נישט דיך, דו ביסט דאך יא אזוי ווי זאגט מען, דו ביסט נארמאל און דו רעדסט ענגליש און. סאו מיי פוינט איז, מ'נעמט אזא מין מענטש, יא, אזא עלעקטעד אפישעל, פאזישאן אוו פאוער, יא. עלעקטעד אפישעל, נישט איך רעד נישט סתם איינער וואס וואס איז, זיי ווייסן נישט, אסאך מאל ווייסן זיי נישט, און מען דארף פשוט ענגעידזשן מיט זיי, מען דארף פשוט און מען דארף פשוט רעדן צו זיי, און מסביר זיין, און אריין ברענגען צו די קאמיוניטי, איך האב עלעקטעד אפישעלס, איך האב קאלעגס וואס איך האב געברענגט צו די קאמיוניטי, זיי קומען דא אריין, זיי וואקן אוועק, זיי זענען, זיי וואקן אוועק אזוי נסבל, אזוי. אויף יעדע זאך, ארגענעזעישאן, ס'איז דא הצלה, ס'איז דא, איך נעם שוין פאנג צו נעמען ווייל איך ווייס איך גיי איינעם אויס, איך גיי איינעם אויסלאזן, אבער צו ביסט אין שפיטאל און די דארפסט עסן, צו די דארפסט אנקומען צו א גוטע דאקטער, צו די דארפסט, צו ס'איז אישו מיט האוזינג, צו ס'איז דא, וואטעווער די אישו איז, קען איינער האלען, אונז האבן א ביוטיפול קאמיוניטי, אונז האמיר וואלונטירס, ס'איז דא היימישע אידישע נעיבערס וואס זאלן פאר פרי זיין דא דיך צו העלפן אויף כל צרה שלא תבוא. סאו סאו כ'בין דא אביסל פארפארן, איז איז אה האב איך גערעדט וועגן די אחריות אז וואס וואס און איך נעם עס נישט לייטלי, דו ווייסט ווען די ערשטע מאל דו לויפסט פאר אפיס איז בין איך ארום געגאנגען צו צו אסאך רבנים נעמען א ברכה, כ'גיי טון אזא גרויסע שריט. אנדערע רבנים זאגן דיך אנדערע זאכן און דו ווייסט אז אלץ גוט ווייסט אויסהערן יעדעם איינעם און יעדע יעדע רב יעדע רבי קומט צו קומט צו עס פון א אנדערע פערספעקטיוו אבער די איין זאך וואס כ'האב געהערט כמעט פון יעדעם איינעם איז די אחריות צו מאכן א קידוש השם און דאס קומט פאר עני וואוט וואס איך נעם עני ספיטש וואס איך קען געבן אמאל קען עס פשוט זיין פשוט וויאזוי דו פירסט דיך אויף אין די אין די שווערסטע אין די שווערסטע מינוט אין אלבעני, מענטשן זעען עס און אויף דעם גייען זיי דראון קאנקלוזשענס, סאו סאו יא סאו דאס איז ווי איך בין און און ברוך השם באשעפער האט מיר געגעבן באשעפער האט מיר געגעבן די זכות צו קענען זיין א שליח אין אזויפיל זאכן וואס אונז ארבעטן אויף צו ס'איז די גרעסערע זאכן, צו ס'איז די לעדזשיסלעיטיוו זאכן אין אלבאני, צו ס'איז סתם העלפן מענטשן, דאס, איך בין בעצם, איך בין א לעדזשיסלעיטער, יא, מיין דזשאב איז צו זיין אין אלבאני צו פעסן בילס איז לאוס אין די סטעיט אוו ניו יארק די בודזשעט, אבער איך, נאך מער פון דעם, וואס איך לייג א געוואלדיגע דגוש אויף עס, דא ביי מיר אין אפיס אין בארא פארק האב איך א טיעם פון סטעף און אונז זיצן מיר דא און אונז העלפן מענטשן א גאנצן טאג, די פאונס אר אף די הוק, די מענטשן קומען אריין אין אפיס, איך בין אן ט'ערטינט עוועניו, איך זוך מיך נישט צו באהאלטן אין א געגנט ווי אפשר צופיל מענטשן וועלן נישט אריינוואקן, ווייסט אנדערע זוכן זיי אפיסעס אין לאו טרעפיק, דאס איז וואס איך בין דא פאר און אונז זעמיר דא צו העלפן און איבער די יארן האבן מיר שוין געהאלפן טויזענטער טויזענטער מענטשן, צו ס'איז א גאווערמענט עידזשענסי, צו ס'איז א יוטיליטי קאמפאני, צו ס'איז א סתם א ביוראקרעסי, צו ס'איז א אינשורענס אשורענס אישו, אז אונז קען מען נישט העלפן, ווייסט מען אונז איין ווייסט מען אונז וועם צו רופן צו קענען העלפן, סאו אמאל איז עס נישט קיין סטעיט אישו עס איז א פעדערעל אישו, אונז קען מען רופן די מעמבער אוו קאנגרעס און דעמאלטס מען ארבעט מיט זיי צו העלפן און וכדומה כדומה, סאו צו זיין דא צו קענען העלפן מענטשן, איך זאג אייביג די בעסטע מענטשן שטעלן מיך אפ אויפן גאס, אז איינער סטאפט מיך און זאגט מיך שכח און איך ווייס נישט אפילו דערפון, ס'טייטש איך האב גערופן דיין אפיס. און איך האב גערעדט צו איינער פון דיין אפיס און ער האט מיר געהאלפן און מען האט ריזאלווד די אישו און אזוי מען זאגט איט דידנט איווען ריעטש מיי דעסק, יא? יא. דאס ווייזט אז די אפיס ארבעט. נישט פארשטייט זיך ס'איז דא זאכן גרעסערע זאכן וואס מען דארף עס גיין העכער און מען דארף רופן א קאמישענער צו וואס ער זאל זיך אנקומען צו מיר, אבער דאס אז איט דידנט איווען ריעטש מיי דעסק ווייזט אז אזוי אז אז די אפיס ארבעט, סאו דעס נאטינג מאר פולפילינג ווי מענטשן זאגן און איך זאג שכח איך ווייס אה ניין ניין ניין הער מיך אויס א מינוט האסט נישט קיין אהנונג וואס פאר א גרויסע טובה עטס האסט געטון און וויפיל מען געהאלפן איך האב נישט געקענט קיין עצה געבן און דעס איז דעס איז עפעס וואס עכט געט מיך די מאטיוועישן צו גיין ווייטער. וויאזוי זעהט אויס א נארמאלע טאג אין דיין לעבן ווען דו ביסט אין אלבאני? סאו מען שטייט אויף פרי, די דזשאוק איז אז איך ווייס קיינמאל נישט אינדערפרי וויאזוי מיין טאג גייט אויסזעהן, און ס'דא צייטן וואס ביינאכט ווען איך רוף אהיים ביינאכט פשוט אריינצוכאפן נישט יו נאו פאר מען גייט שלאפן אבער כ'האב ליב כמעט יעדן טאג כ'האב ליב צו קאנעקטן כאטשיג איז אסאך מאל בין איך נישט זיכער אז איך קען אפילו עקספלעינען וואס איך בין געווען ביזי מיט אבער אבער איך ווייס אז איך האב נישט געהאט קיין איין מינוט אינעם טאג. סאו עס איז א שווער זאך צו עקספלעינען פאר איינעם וואס וואס וואס וואס וואס לעבט עס נישט, וואס זעהט עס נישט. איי מין קודם כל א נארמאלע סעשאן טאג, זעמיר אין אונזער סעשאן יעדן טאג. סעשאן מיינט אונז זעמער אן די פלאר פון די סטעיט אסעמבלי,

די ערשטע זעקס חדשים פונעם יאר. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, וועבער טורס. ס'קומט באלד פסח און אסאך מענטשן גייען אוועק פאר פסח, מ'זוכט א פראגרעם, א פלאץ צו גיין ווי מ'דארף נישט קאכן, מ'דארף נישט קלינען, יו קען שאו אפ און בי א געסט, זיין ווי א מלך, האבן א געשמאקע היימישע חסידישע סדר מיט די בעסטע כשר'ע לפסח עסן, דאס איז אלס אוועילעבל מיט וועבער טורס, זיי מאכן א ביוטיפול פראגרעם און עסטרייך און אוסטריע, אין די אלפס מאונטענס ניר די בארדער וויט סוויצערלענד, ס'איז ביוטיפול טאון, ס'הייסט סעינט אנטאן איך בין דארט געווען אין די זומער, איך האב גענומען מיין משפחה, ס'איז א ביוטיפול פלאץ, הערליכע וויוס, רואיג, געשמאק, באקוועם, ס'איז זייער א שיינע האטעל, ענד ווי העד אן עמעזינג טיים. אויב זוכסטו אוועק צו גיין אויף פסח און צו שפירן ווי א מלך אין א האטעל, קאל וועבער טארס. די פאון נומבער איז עיט פאר פייוו פייוו עיט סעווען זיקסטין עיטי סעווען נאכאמאל די פאון נומבער איז עיט פאר פייוו פייוו עיט סעווען וואן סיקס עיט סעווען מען קען אויך גיין צו וועבער טארס דאט סי או דאט איי על דעטס דאבעליו אי בי אי אר טי או יו אר עס דאט סי או דאט איי על נאכאמאל די פאון נומבער איז עיט פאר פייוו פייוו עיט סעווען וואן סיקס עיט סעווען מען קען אויך שיקן א וואטסעפפ צו די נומבער וואס גיי לייגן אין די לינק העכער אדער לאוער אויב סגייט זיין א לינק שיק א נאמבער צו די וואטסעפפ און געט אין טאטש מיט אים, איך גיי דארט זיין מיט מיין משפחה, ס'גייט זיין זייער געשמאק ענד ווי האופ טו סי יו דער. שכוח וועבער טורס. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשוי-רייד אוטא ליסינג, אויב זוכסטו א נייע וויהיקל, אפשר פאר דיין משפחה, פאר דיין ביזנעס, פאר דיין ארגענעזעישאן, דזשוי-רייד קען טעיק קעיר אוו יו. דזשוי-רייד האט אסאך יארן עקספיריענס פון באקומען שיינע וויהיקלס פאר א גוטע פרייז אבער מיט די בעסטע סערוויס, אפשר גייט עס קאסטן נאך אפאר דאלער מער ווי די אנדערע, מער ווי די קאמפעטיטארס, באט די סערוויס איז גאנא בי טאפ נאטש, אלל יו העוו טו דא איז סיין, די וויהיקל קומט אן צו דיר, צו דיין הויז, צו דיין ביזנעס, העסל פרי, איך האב שוין גענומען צוויי וויהיקלס מיט דזשוי רייד, איך בין זייער צופרידן מיט ר' מענדי ווייס און זיין טיעם, דעי טוק גוד קעיר אוו מי, ענד דעל טעיק קעיר אוו יו טו. קאל דזשוי רייד טודעי, די פאון נומבער איז, טרי פאר סעווען, פייוו פייוו פאר, וואן טו סיקס סיקס, דעטס, טרי פאר סעווען, פייוו פייוו פאר, וואן טו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו די לינק וואס איך לייג דא, אין די דיסקריפשען, נאכאמאל די פאון נאמבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, שקויעך ר' מענדי שקויעך דזשוי רייד, יעצט לאמיר צוריקגיין צו די עפיסאוד מיט ר' שמחה אייכנשטיין. איז
איז דא אזוי, קודם יעדן טאג וואס אונז זעמיר אין סעשאן זעמיר אן די פלאר, די פלאר איז ווי מען וואוט אויף בילס, און פארשטייט זיך בילס אר דעבעיטעד און די ספאנסערס דארפן דעבעיטן די ביל, פאר אונז קומען צו די פלאר האבן אונז קאמיטי מיטינגס, סאו יעדע ביל וואס האו דאז א ביל באקאם ווערט וויאזוי ווערט א ביל לאו, סאו איז אזוי סאו יעדע פראפאזעל פראפאוזד לעדזשיסלעישן דארף ווערן אינטראדוסט אין ביידע הייזער פון די לעדזשיסלעטור, די סענעט

צו דארפסט האבן א סענעטער זאל עס אינטשעדוסען דארפסט האבן א אסעמבלי זאל עס אינטשעדוסען, כ'גיי נישט יעצט אריין אין די דיטעילס האו טו אינטשעדוס א ביל און מיט די לויערס דארף מען ארבעטן מיט קאונסיל איבערצוגיין מיט די פראגראם אפי' ס'מישט אלעס און יעדע ווארט אין לעדזשיסלעישאן מעטערס צו פיינעלייזן די ביל אליינס די לענגווידזש איז איז אן עבודה פאר זיך אבער אפטער די ביל איז אינטשעדוסט נאכדעם וואס ס'איז אינטשעדוסט א ביל אין דיין הויז קענסט עס, דאס הייסט ווי פוש איט טו ען אדזשענדע, מען פרובירט צו ארבעטן אז אין ארדער פאר די ביל טו מאוו צו קומען צו די פלאר דארף עס דורך גיין קאמיטי, סאו לאמיר זאגן אז עס איז העלט רילעיטעד דארף עס דורך גיין די העלט קאמיטי, אז עס איז טראנספארטעישן רילעיטעד דארף עס דורך גיין די טראנספארטעישן קאמיטי, עס דארף אמאל דורך גיין מאלטיפעל קאמיטיס, דאמאלס איז עס טראנספארטעישן רילעיטעד וואס גייט אויך קאסטן געלט, דאס פאנדינג איז א פיינענשעל, דאס איז פיסקעל אסאסיעטעד מיט עס, דארף עס אויך גיין צו די וועיז ענד מיענס קאמיטי, נאכדעם גייט עס צו די רולס קאמיטי, און נאכדעם קומט עס צו די פלאר, ערשט דעמאלטס קען מען, קען די גאנצע, די גאנצע אסעמבלי וואוטן דערויף, אבער אין יעדע איינס פון די קאמיטיס איז אויך דא וואוטס און אסאך מאל דיבעיט און טענה'רייען און אסאך מאל עפטער קאמיטי זעהט מען אז מ'דארף מאכן אמענדמענטס, מ'דארף אמענדן די ביל, סאו אונז האמיר סעשאן, פער סעשאן האמיר קאמיטי מיטינגס, סאו יעדער איינער זיצט אויף אנדערע קאמיטיס און דאס איז אזוי ווי מ'זאגט קלענערע גרופס אבער די די מעמבערס זענען מער פאוקעסד סאו לאמיר זאגן די זיצסט אויף סאושעל סערוויסעס קאמיטי ווייל די ביסט מער פאוקעסד אויף סאושעל סערוויסעס עריעס און מ'האפט אזוי ווי מ'זאגט ביי די טיים די ביל קומט טו די פלאר איז עס שוין א געבאקענע קעיק אזוי צו זאגן יעדע די קאמיטיס האבן עס שוין געזעהן מעמבערס זענען שוין סופארטיוו אוו איט און נאכדעם האבן סאמער קאמיטי מיטינגס סאמער סעשאן, נאכדעם האמער אויכעט א זאך וואס הייסט קאנפרענס, קאנפרענס איז ווי די ספיקער, לידערשיפ, דער לידער פון די פון די אסעמבלי זיצט מיט די מעמבערס אנלי און דארט שמועסט מען דורך, סאיז איז דא די מעדזשארטי און די מינארטי, מעדזשארטי יעצט איז הונדערט און דרײַ מעמבערס, די דעמאקראטן האבן הונדערט און דרײַ, די רעפאבליקענס האבן פֿארטי סעווען, קאנפרענס איז די מעדזשאריטי מעמבערס אנלי מיט די ספיקער און דארט טוהן מיר עכט דורך וואס מען גייט יא טוהן וואס מען גייט נישט טוהן און דארט אזוי ווי מען זאגט דארט שלאגט מען זיך דארט איז די פייער און די און נישט נאר יעס אר נאו און עווריטינג אין ביטווין אקעי איך קען באשטיין איך קען סופארטן עפעס ווי דאס אבער איך קען נישט גיין אזוי ווייט ס'דארף זיין וואטערד דאון מען דארף אריינלייגן פראטעקשאנס, מ'דארף אריינלייגן גארדרעילס, און דאס אלעס, און דארט איז הונדערטער שעה דעט ווי ספענד אין קאנפרענס, מיט די צייט די ביל איז שוין אן די פלאר אזוי צו זאגן, ווייסט שוין לידערשיפ אז זיי האבן די וואוטס. אהה. און נאכדעם איז דא, פארשטייט זיך, ס'איז דא אדוואקעטס אויכעט וואס זענען יעדן טאג יעדן טאג עס זענען אדוואקעטס אנלייק און איך ווייס דו ביסט אסאך אין וואשינגטאן, אין וואשינגטאן איז אביסל אנדערש ווייל מען קען נישט עכט צוקומען צו די קעפיטאל בילדינג אן אן אפוינטמענט. ביי אונז אין אלבאני איז עס אביסל אנדערש, קעפיטאל איז ווי קאל איט די פיפעלס האוס, פיפעלס האוס יעדער איינער קען אריין. די קעפיטאל אוו וואשינגטאן איז אלסא די פיפעלס האוס באט נישט אלע פיפעל לאזט נישט אריין.
באט איטס קלאוס טו די פיפעל.
אונז ביי אונז קען, איך מיין מען דארף דורכגיין סעקיוריטי פארשטייט זיך, באט עניוואן קען אריינוואקן. און אבער ווען אונז זעמיר אין סעשאן קענסטו נישט קומען אהן די פלאר. אבער די וועג וויאזוי עס איז, ס'איז סעט אפ אויף די פלאר, ס'איז דא אזאנע ראופ ליינס, איז מענטשן קענען אריינשיקן זייער ביזנעס קארד מיט די סארדזשענער ארמס, סאו ווען איך זיץ אן די פלאר למשל סארדזשענער ארמס צוקומען, די און די מענטש איז אינדרויסן, אויב די קענסט ארויסקומען. מען זאל נאר רעדן צו די וועגן א ביל אדער א ביל וואס גייט באלד ארויף קומען אדער נישט אדער יא אדער קען יו רעיז ען אישו אבאוט דיס אר דעט סאו און נאך מער דא אדוואקעטס וואס קומען זיך טרעפן מיט דיר א גאנצן טאג וועגן יעדער איינער יעדער איינער פושט זייער זייער ווען איך ווען איך בין ערשט געלאפן פאר אפיס האב איך געהאט גערעדט צו א פארמער סיטי קאנטראלער. און ביל טאמפסאן איז געלאפן פאר מעיאר אויך האט פארלוירן, כ'האב געהאט גערעדט צו אים האט ער מיר געהאט געזאגט דעמאלטס, ס'איז געווען די יאר, כ'מיין כ'האב שוין געוואנען דעמאלטס, איך דענק שוין אבער יענע יאר וואס איך בין געלאפן פאר אפיס האט ער מיר געזאגט ביז היינט ווען א מענטש איז געקומען צו דיך מיט א אישו, וואס ער קען זאגן, סארי דאס איז נאט מיי עקספערטיס, יא איך ארבעט דא אויף די מינע אישוס אבער אויף דאס געב איך דיר די פאון נומבער פון מיין קאליג וואס איז מער לאמיר זאגן איך בין איך בין לאמיר זאגן איך האב געארבעט אין די מעיאר'ס אפיס איך האב געהאט אַכצן עידזשענסיס איך בין געווען אין די אינטער גאווערמענטעל טיעם עיטין עידזשענסיס זענען געווען אין מיין פארפאליאו. אבער לאמיר זאגן איך בין געווען מיט NYPD אבער איינער קומט צו מיך וועגן רילעיטעד צו האוזינג, האוזינג איז נאט מיי פארפאליאו, איך גיב דיך די קאנטאקט פון דער ווער איז א. אבער ווען די ווען יו ראנינג ווען יו אר רעפרעזענטעטיוו אוו די פיפעל קענסטו שוין נישט זאגן דאס איז נישט מיין עריע אוו דאס איז נישט מיין איך בין נישט איך בין נישט ביזי מיט דעם איך בין נאר ביזי מיט דעם. וואס טייטש א וואוט? וואס טייטש יו רעפרעזענט א הונדרעט טערטי עיט טאוזענט קאנסטיטשוענטס? יעדע איינס פון די איז הונדרעט טערטי עיט טאוזענט פיפל האבן דיך געהייערט. איך האב הונדרעט טערטי עיט טאוזענט באסעס בעיסיקלי. זיי האבן מיך געהייערט. יא, זיי האבן, דעי פוט דעיר טראסט אין מי. זיי גייען אריין אין א וואוטינג בוט און זיי וואוטן פאר א מענטש ער זאל אונז רעפרעזענטן. וואטעווער זיי קעירן וועגן איז וואס דו דארפסט קעירן. קענסט נישט זאגן איי דאנט קעיר אבאוט דעט, כ'האב א קאנסטיטשוענט וואס דאס קעיר אבאוט איט, פאר אים מיינט עס עפעס, ער הייערט מיך. סאו סאו גלייב מיך, די טעג און נאכט, עס איז נישט דא גענוג שעה אינעם טאג. אויב דיין קשיא איז אויב איך האב אביסל צייט, אזוי ווי מ'זאגט קארוו'ד אוט פאר מיי סעלף, אבסאלוטלי נאט. די אלע די אלע דיבעיטס, יא, וויפיל פון די, וואט פערסענטעדזש פון די בילס וואס ווערן פראפאוזד קומען אן צו די סטעיט פלאר און ווערן לאו. ניין סאיז דא מסתם דרײַצן פֿערצן טויזענט בילס דעט אר אינטראדוסט רייט נאו אויב די גייסט ארויף אן ליין און די קוקסט אויף זיך מען עס על אר עס די לעדזשיסלעטיוו די סיסטעם העסטו זעהן מסתם בערך דרײַצן טויזענט בילס אינטראדוסט עווערי יער.
סאו אונז האבן א סעשאן וואו די סעשאן איז טו יערס מיט טו יער טערמס, סאו איטס איטש סעשאן איז טו יערס, פון די דרייצן טויזנט וואלט איך געזאגט אונז פעסט מיר מסתם בערך דרייצן הונדערט פערצן הונדערט, לייק טען טען עלעווען טוועלוו פערסענט? יא א יאר מער א יאר ווייניגער, ס'ווענדט זיך אויכעט, די בודזשעט נעמט אויף זייער זייער אסאך צייט, אויב די בודזשעט איז לעיט. די פארגאנגענע יאר איז די בודזשעט געווען פייוו וויקס לעיט, אונז דארף מיר פעסן אונזער בודזשעט ביי עיפריל פירסט, אונז זעמיר נישט די פעדעראל גאווערמענט, אונז קעמיר נישט לעבן אויף קאנטיניועס רעזעלושענס, אונז דארף מיר ווי העוו טא בעלענס אווער בודזשעט, אונז זעמיר געגאנגען פינעף וואכן שפעט, דאס נעמט אוועק אסאך פון פון לעדזשיסלעיטיוו דעיס, הגם מ'האט צוגעלייגט צו די קעלענדער צום סוף ווייל ס'איז טאקע ווייל ס'איז טאקע אוועקגענומען אזויפיל, וואלט איך וואלט געזאגט אז בערך עניוועיר ביטווין טויזנט צוועלף הונדערט וואס פעסן ביידע הייזער, ס'איז דא אסאך קאמיוניקעישאן ביטווין די צוויי הייזער די אסעמבלי און די סענעט, סאו דזשענערעלי ספיקינג ווייסט די בילס וואס ביידע הייזער ווילן פעסן, ווען ס'ווערט שפעט טארדס די ענד אוו סעשאן ווייסט זיפט מען עס וואן האוז בילס, בילס וואס גייען נישט פעסן אין די אנדערע הויז, ס'ווערט שוין טארדס ענד אוו סעשאן ווייסט מעמבערס די פאוקוס שיפט, ווי פוט אסייד די וואן האוז בילס צו פאוקוסן אויף בילס וואס גייען פעסן ביידע הייזער, באט פון דעם איז דא אסאך בילס דעט סאנסעט, אסאך איז דא סטרעיט עקסטענדערס. זיי מסביר פאר די עולם וואס איז א סאנסעט וואס איז א סטרעיט עקסטענדער. סאו ס'דא סאו די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז אונז זעמיר די סטעיט אוו ניו יארק און וויטין די סטעיט איז דא מוניסיפאליטיס, רייט, סאו יעדע מוניסיפאליטי האט געוויסע אוטאריטיס אבער דער סטיל סאבדזשעקט טו די סטעיט אוו ניו יארק, און עקטשעלי ווי קען פיק א ריעל עקזעמפעל, אונז זיצט מיר דא אין ניו יארק סיטי, ניו יארק סיטי איז א פערפעקט עקזעמפעל, זעהסט מעיארס לויפן פאר מעיאר זיי זאגן ווען איך קום אריין גיי איך טוהן דאס און איך גיי טוהן יענץ און איך גיי און נאכדעם אלל אוו א סאדען ווען ס'קומט צו אימפלעמענטן ווען די קאמפיין איז אווער און ס'קומט צו גאווערנינג, אה, כ'מוז האבן אלבעני'ס רשות דערפאר. די מעידער סיטי און ניו יארק דאזענט איווען אלוועיז קאנטראל געוויסע זאכן, דעי דאונט איווען קאנטראל די סיינעדזש אויף די סטריטס וויטאוט אפראוועל. אין פעקט ווען ס'קומט צו קעמערעס, סטריט קעמערעס, זיי מוזן האבן אלבאני אפראוועל, ביי די וועי איי וואוט נאו אן אלל די קעמרעס, מ'קען רעדן דערפון באלד אז די ווילסט, איי העיט, איי דאנט סופארט דיז קעמרעס, איי טינק דיז אר גאטשע קעמרעס, סופארט קענסט ארויס לייגן די קאפס, איי דאנט טינק פיפל זאלן דזשאמפן רעד לייטס, מענטשן זאלן נישט ספידן, אבער די קעמרעס איז נאט סאמטינג דעט איי סופארט, באט עניוועי, ווען ס'קומט צו די באס לעין קעמרעס, איז דארפסטו האבן אלבאני אפראוועל. די מעיאר די סיטי ניו יארק האט נישט קאנטראל פון די סקול סיסטעם אין ניו יארק סיטי פאר די וואס האלטן מיט אביסל מער יעדע פאר יאר קומט עקשעלי דאס יאר גייט עס זיין אפ פאר רינועל אז וועל און טווענטי טווענטי סיקס קומט אויף די אישו אוו מעיארעל קאנטראל וואס מיינט מעיארעל קאנטראל די מעיאר דארף קומען צו אלבעני, ער בעט אלבעני זאל אים געבן אוטאריטי טו בי אין קאנטראל אויף די ניו יארק סיטי סקול סיסטעם, די מעיאר באקומט נישט קאנטראל די ניו יארק סיטי סקול סיסטעם וועגן ער האט געוואנען די עלעקשאן, סגייט נישט אזוי, סאיז אלבעני געט דיך דעי אוטאריטי, סאו סאו ס'דא אסאך לאקעל בילס פון די בילס, סאו רוב פון די זאכן, אלבאני דזשענערלי האט נישט ליב אוועקצוגעבן די פאוער, ס'דא זאכן וואס ווי רינעו ענד רינעו באט אונז ווייס מיר עט די ענד אוו די דעי וויר נאט סטאפינג דיס סאם אוו דיס אוטאריטיס אבער אונז האמיר טוהן אפאר יאר עט א טיים אלס יו נאו, זיכער מאכן אז מען דארף צוריק קומען בעטן דערפאר נאכאמאל, אסאך מאל וויל אייער און יו נאו געוויסע זאכן און יו נאו וועט זיי סוספענדינג, אסאך מאל אויף ספענדינגס וועט מען אריין לייגן רעפארמס און רעפארטינג און אווערסייט, סאו ס'איז נישט אייביג דזשאסט סטרעיט עקסטענדערס, באט סאו אסאך פון די בילס זענען די מין זאכן, באט אז דו פרעגסט מיך פון די לאמיר זאגן צוועלף הונדערט בילס דער לענד אר פעסינג בויט האוזעס וויפיל דערפון אר לייק עכט דיבעיטעד אזוי צו זאגן ווי דו ווייסט די מעמבער טענה'ט זיך ארום אן די פלאר און כ'וואלט געזאגט בערך צוויי הונדערט פופציג.
אקעי, ס'איז דא ווידיאוס פון די אלע דיבעיטס? איך מיין האלט מיך האלט מיך איי מין איך בין זיכער א יאר ארויף א יאר אראפ איים דזשאסט טרייענג טו גיוו א פיקטשער, כ'מיין איינער קען גוגלען באלד און איי קאוד בי אףף, איים אין די באל פארק איים נאט קאמפליטלי אףף, אויב איז דא די פיקטשער יא, איך מיין אלעס איז אנליין. סאו לייק סי ספען? כ'ווייס נישט וואס סי-ספען איז, כ'מיין כ'ווייס וואס סי-ספען איז, זיי רעקארד לייוו, איך ווייס נישט וואס, איך בין קיינמאל נישט געגאנגען און ווען איטס ארקייווט, סאו יא די זעלבע די זעלבע קאנצעפט איז יא, סאו עווריטינג איז לייוו ווייל ווען סעשאן, נאכדעם קענסטו אייביג צוריק גיין ביי די דעיט טו פול אפ לייוו סעשאן אוו דעט דעי יא. קען גיין זעהן דיין ספיטשעס און. אבסעלוטלי. אינטערעסטינג.
אבסעלוטלי. ווי האסטו געלערנט פאבליק ספיקינג?
דזשאסט דיד איט. אן די דזשאב. כ'על זאגן די אמת, די ערשטע מאל, איטס עקטשעלי פאני, די ערשטע מאל איך בין געווען, איך האב פריער גערעדט ווי איך בין א, יו נאו, איך בין נישט, דיס דידענט קאם נעטשרעל טו מי, עמי היינט אבוויסלי איך טוה עס שוין אזויפיל יארן און איך בין צוגעוואוינט דערצו אבוויסלי, באט אין די ביגינינג, אין די ווערי ביגינינג איז עס איז עס נישט געווען, ס'איז געווען אן אדזשאסטמענט פאר מיך, די ערשטע מאל איי וואס. איך האב דעמאלס געארבעט פאר די קאמטראלער, פרוביר איך צו דערמאנען וועלכע יאר ס'איז געווען, באט איך האב געדארפט סטעפן די קאמטראלער עט ען איווענט, און ער איז געקומען פון אלבאני, און איך בין שוין געווען דא אין די סיטי, און איך בין געגאנגען צו די וועניו, און כ'האב געווארט פאר אים דארט, און ער וואס גענומען מיר אים דער, און אריין גיין צוזאמען, למעשה די איווענט האט זיך שוין אנגעפאנגען, די פראגראם סטארטעד ראנינג, און די מענטשן די ארגענייזער אדער הואעווער וואס איז אין טשארדזש אוו די פראגראם געהאלטן איינער אויס נו ווער ווען קומט ער ווען קומט ער ווי איז ער ווי איז ער ווען קומט ער טרעפיק די וועג אראפ פון אלבעני טרעפיק טרעפיק טרעפיק אקעי קום איך מ'האט געברענגט איך האב געברענגט אזא סערטיפיקעט ווייל איך האב געדארפט ברענגען ער האט געדארפט פרעזענטן סייטעישאנס האט ער געדארפט פרעזענטן ביי די ביי די אווענט סאו איך האב געהאט די סייטעישאן אין די האנט איך האב עס געהאלטן. און איך ווארט דארט, איך בין ביי די, זיי האבן מיר געבעטן אריינצוקומען ווארטן אינעווייניג, און אין די מיענטיים, און די פראגראם איז ראנינג, סאו מאך אים די נעקסטע ספיקער, מאך אים די נעקסטע ספיקער, קומסט צו די ענדע אוו די פראגראם, און קיינער האט גארנישט געזאגט, און אינמיטן, און די MC בעיסיקלי זאגט אז די קאנטראלער קאדנט מעיק איט, הי וואס סטאק אין טרעפיק, באט אונז האמיר דא אן היז ביהעלף, היז סיניער עדווייזער שמחה אייכנשטיין, און די מיוזיק פאנגט אזוי אן צו דראמען, און די קעמפ ס'איז געווען אזא ס'איז געווען אזוי צוויי גרויסע סקרינס אבער אזוי ביג עווענט, און איך זעה די קעמרעס אויף מיך, און און איך כ'האב נישט קיין בריידער איך שטעל מיך אויף פונעם בענקל און איך וואק ארויף צום פאדיום, און ס'איז געווען די ערשטע מאל אין מיין לעבן איי דיד פאבליק ספיקינג, כ'האב קיינמאל נישט אין א ביג קראוד, איך רעד נישט יעצט כ'מיין צוואנציג מענטשן, דרייסיג מענטשן, אפילו פופציג מענטשן, א ריל. און איך בין שוין כ'וואלט געווען, פארגעס וועגן צוגעגרייט, באט אסאך מאל דזשאסט לייק אין מיי ברעין בולעטס, ווייסט אזוי ווי צוויי דריי זאכן דעט איי וואנט איי וואנט טאטש אן. סאו כ'האב בעיסיקלי כ'האב מיך אויף געשטעלט כ'האב געזאגט אז די קאנטראלער ריעלי וואנטעד טו בי הער און אנפארטשענעטלי קאנט מעיק איט, איז אן היז וועי דאון, און כ'האב אפגעמאכט כ'האב נישט וואס צו זאגן סאו. באט לאמיך ליינען, כ'האב געליינט די גאנצע סייטעישאן אוט לאוד, ענד דעט וואס בעסיקלי מיי ספיטש, און אזוי האב איך מיך ארויסגעדרייט דערפון, באט דעט וואס די פירסט טיים איי דיד פובליק ספיקינג, באט איך איי דזשאסט איי דזשאסט דיד איט, כ'מיין כ'ווייס נישט אז דא וואס וואן מאמענט וואס איך האב עכט אזוי ווי מ'זאגט.

ס'איז בעסער ווען ביסט נישט צוגעגרייט. נאכאמאל, יעדע מענטש איז אנדערש, באט ס'פאנגט אן ווען ביסט צוגעגרייט, ס'ווערט א פרעשור, עטליסט פאר מיך, ס'ווערט א פרעשור, ווייסט ווען די האסט פעיפער און די זוכסט צו רעדן פון פעיפער און ווי האלט איך דא און ס'איז און אז דו האלטסט שוין ווייטער און כאפסט דיך נאכדעם, האסט עפעס אויסגעלאזט און ווילסט צוריק קומען, פאר מיך איז עס בעסער אז אזוי ווי מען זאגט, מען פארט און דו ביסט נישט צוגעגרייט, איך מיין נאכאמאל, ס'מיינט נישט אז זאלסט וויסן וואו דו ביסט און וואס דו ווילסט רעדן וועגן, באט איך האב נישט איך האב נישט ליב קיין, דזשענערלי ספיקינג האב איך נישט ליב די ריטען אוט ספיטשעס, קיפס מי, איך פיל אזוי איך בין סטאק צו די פעיפער, ווייסט וואס איך מיין, איך בין סטאק צו ווארט ביי ווארט, אבער אסאך מאל איי וויל העוו לייק אזוי ווי פאר וואן ליינערס, ווייסט אזוי ווי פאר טאפיקס אזוי צו זאגן, און נאכדעם באט ווען איים אן א טאפיק איז מיר גרינגער אז איך קען פשוט רעדן אזוי ווי אזוי ווי אונז רעדן מיר יעצט.

כ'ענטפער נישט דיין קשיא, ס'נישט איך ענטפער נישט דיין קשיא, איך טראכט, באט איך ווייס נישט צו ס'פעלט אויס, כ'ווייס ס'פעלט אויס, באט ס'דא, באט ס'איז אויך אמת אז נישט יעדער איינער איז א אנטיסעמיט, נישט יעדער איינער דעט יו דיסעגרי וויט אן א פארטיקולער אישו, און כ'על דיר זאגן נאך מער, די פערסאן וואס דו קענסט זיין אן קאמפליט אפאזיטס אויף איין אישו, קען זיין דיין בעסט פרענד אויף די אנדערע אישו, און כ'על דיר זאגן, כ'מיין. אן אן נעמען באט אונז האבן פריער גערעדט וועגן די גזירת החינוך און אויף עדיוקעישן, ס'איז דא עלעקטעד אפישעלס וואס זענען געווען זייער זייער העלפפול אויף די אישו פון עדיוקעישן, אבער אויף אנדערע אישוס עז איט רילעיטס טו דעיר קאמיוניטי, האוזינג, אנדערע זאכן, זענען זיי געפערליכע, זיי פייטן געפערליך, סאו ווען איך זאג מ'דארף זיין קעירפול האו, ס'איז געווארן היינט א וועלט, ס'איז היינט אלעס טוויטער מיט סאושעל מידיע, דער וואס איז די ערשטע צו קענסלען איינעם, ער באקומט די מערסטע לייקס און טוויטס און ריטוויטס און וואטעווער, יא און דאס, מ'דארף זיין, מ'דארף זיין קערפול, מ'דארף זיין קערפול, און ס'איז דא, ס'איז דא געציילטע, ס'איז נישטא וואס צו רעדן, ס'איז דא געציילטע אנטיסעמיטן, באט נישט יעדער איינער דער דיסעגריס אן א פארטיקולער אישו מיינט אז אונז אלס א קאמיוניטי זאלן זאלן זיי אוועקווארפן, סאו ס'מיינט נישט אז עס קען נישט זיין מען דארף עפעס אנדערש. רייט.
לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, Luxury for Charity, מיין ברודער ר' משה, ר' משה זיינס שליט א, איז שוין געווארן א רב, האט שוין דריי מאל סמיכה, לערנט אין כולל אין ארץ ישראל, און זיין כולל האט א קריעטיוו וועג פון פאנדרעיזינג, זיי מאכן א רעפל יעדע חודש פאר א געשמאקע וועקעישאן צו א פלאץ ווי מ'קען ענדשויען און רילעקסן, לעצטע חודש איז די פרייז געווען א טריפ צו אייסלענד די לענד אוו פייער און אייס, און ברוך השם מיין חבר ר' שועי באש פון לעיקוואוד און זיין רעבעצין האט געוואנען די טריפ, מען האט געמאכט די גורל אויף פעברוארי פירסט דעם זונטאג, און מען גייט יעצט מאכן נאך א גורל די חודש פעברוארי איז דא א גורל פאר א טריפ צו פענעמא. פענעמא איז א ביוטיפול קאנטרי איך בין שוין דארט געווען איינמאל, ס'דא מער ווי פֿערציק כשר'ע רעסטוראנטס אין פענעמא סיטי איטס אנבעליוועבל, היילי אנדעררעיטעד פלעיס, מענטשן ווייסן נישט אז ס'איז דא אזוי סאך כשר'ע עסן, א מאסיוו אידישע קאמיוניטי, און ס'איז א ביוטיפול קאנטרי, אסאך צו זעהן און עקספיריענסן, און פאר בלויז פֿופֿצן דאלער קען מען אריינגיין אין די גורל, יו ווין א ביוטיפול טריפ פאר טו פיפל, פאר דעיס, עירפעיר איז אינקלודעד, האטעלס אר אינקלודעד, איטס אמעיזינג, דזשאסט פֿופֿטין דאלערס, גאו טו לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג, דעטס LUXURY די נאמבער פאר טשעריטי,

שקויעך לאקזשערי פאר טשעריטי. לאמיר באדאנקען די לעצטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מיין קאזין יצי פון סאוט סייד סענדוויטש שאפ אין לעיקוואד. אויב ביסטו הונגעריג, יעצט בין איך זייער זייער הונגעריג, איי בערלי עיט עניטינג טודעי, און איך זיץ דא אין טעקסאס אין מיין אפיס, אבער איך בין אין לעיקוואד, מיין הארץ איז אין לעיקוואד, ווייל יעצט קרעיוו איך א דעלישעס האני ביף סענדוויטש פון סאוט סייד סענדוויטש שאפ. ער האט אן אמעיזינג מעניו, דעלישעס פוד, באמת דעלישעס פוד, איי נעווער הערד, איך האב קיינמאל נישט געהערט פון א מענטש וואס איז געגאנגען צו סאוט סייד, טועם געווען די עסן און נישט הנאה געהאט. גאו טו טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו אין לעיקוואד, די פאון נומבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, דעטס סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, מען קען אויך ארדערען אויף די וועבסייט איי וואנט סאוט סייד דאט קאם, דעטס איי דאבעליו עי ען טי עס או יו טי עיטש עס איי די אי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, שקויעך יצי שקויעך סאוט סייד,

די רעדסט יעצט מסתמא א שעה און פופצען מינוט א שעה און א האלב שפעטער. און ער איז א מענטש וואס טרעפט אסאך מענטשן יא. סאו די עלעוועיטער ביזן זיי האבן אראפגעקומען אין די לאבי זאגט ער מיר אה שוין וואס גוט סינג יו עגעין און עפעס עפעס וואס איך האב אים דערציילט איז ער געווען זייער זייער נשפע און נאכדעם זאגט ער מיר טענק יו אגען פאר סעינג טענק יו איך האב מוז זאגן קאנסערוואטיוו דעמאקרעט טענק יו אגען טענק יו פאר סעינג קאנסערוואטיוו פירסט סאו דאס איז געווען זיין ליין איך זאג איך זאג באט איך זאג אלץ איך בין א קאנסערוואטיוו דעמאקרעט ענד איטס טרו ביי די וועי ס'נישט דא דער איז נאו וואן פארטי אונז האבן היינט געווארן די קאמיוניטי איז געווארן זייער זייער פארטיזען זייער זייער פארטיזען און איך האלט פערזענדליך איטס א ווערי ווערי ביג מיסטעיק איך האלט ס'איז א ביג מיסטעיק ס'איז נישט דא קיין איין פארטי וואס איז וואס איז הונדערט פראצענט אזוי ווי מ'זאגט גוט פאר אונז, און אונז דארף מיר קענען, we have to be able to get along with both parties, איך גיי נישט אריין אין ניו יארק, ניו יארק איז בכלל אינגאנצן א אנדערע, איך בין דאך, ניו יארק איז עווריטינג דעמאקראט, איך מיין אלל טרי ברענטש, די גאווערנער, די סענעט, די די אסעמבלי, אלעס איז אווערוועלמינגלי דעמאקראט, איך מיין אונז האמיר צופרי גערעדט אין אסעמבלי איז וואן און טרי טו די פֿאָרטי סעווען און די סענעט איז איז אויכעט דער וואן סיעט שיי אוו א טו טוירד אוו א סופער מאדזשאריטי אבער ס'איז אווערוועלמינגלי באט בכלל כ'מיין ס'איז נישט איטס איטס איטס ווערי ווערי דעינדזשערעס פאר אונז צו ווערן צו אונז דארף מען קענען אונז דארף מען קענען ווי האו טו בי עיבל טו געט אלאנג וויט וויט באוט פארטיס און די אמת איז ס'דא זאכן וואס איין פארטיי איז בעסער פון אונז, איז דא זאכן וואס די אנדערע פארטיי איז בעסער פון אונז, און ביי די וועי, מען האט גערעדט וועגן אנטיסעמיטן, און און יו נאו, עס איז דא אנטיסעמיטן אן די לעפט, אבער עס איז דא רעינדזשינג אנטי סעמייטס, עכטע עכטע אנטיסעמיטן אן די רייט עז וועל, און זיי האבן א זייער זייער גרויסע און שטארקע און דעוואוטעד פאלאווינג אויכעט,

אונז זעמער דא אין א מלדינישע חסד וואס ס'איז דא געוויסע זאכן וואס די דעמאקראטן זענען בעסער פון אונז, און ס'איז דא געוויסע זאכן וואס די רעפאבליקאנער זענען בעסער פון אונז. היינט האט מען געמאכט די הכתרה פאר די נייע מעיאר דא מאמדאני, דו קענסט אים? ער איז געווען אין די אסעמבלי די לעצטע פינף יאר. סאו יו נאו אים וועל?
הי איז מיי קאליג פאר די לאסט פייוו יערס. דו יו האוו א רילעישאנשיפ וויט הים? איך האב איך האב א אינטערסאנטע פייוו יער קאליג רילעישאנשיפ וויט הים. ווי העד אר אפס ווי העד אר דאונס, ס'איז געווען אויף געוויסע זאכן וואס אונז האבן געארבעט צוזאמען און געוויסע זאכן וואס

א איד, באט פארטיקערלי א חסידישע איד, וואס וואקט די גאסן אוו ניו יארק מיט א קאפל און א יו נאו חסידישע גארב, און איטס נאט איזי, איטס נאט איזי רייט נאו, איטס כ'מיין יו נאו זיי מ'האט מיך גערופן די לעצטע וואך ווייל זיי האבן ארויסגעלייגט די קריים נומבערס און האו קריים איז דאון און קריים איז דאון, זיי האבן מיך געבעטן צו ווייסט מען זוכט אסאך מאל וועלידעיטארס הייסט דאס, זיי בעטן די עלעקטעד אפישעלס זאלן גיין צו די נייעס, רעדן, ווייסט אויסרימען די עקזעקוטיוו עלעקטעד אפישעלס מיט די דעפארטמענטס פארן טון אזא גוטן דזשאב, סאו אסאך מאל אויף אלע פרעס ריליסעס גאווערנערס, מעיארס, אדער נישט נאר נישט נאר גאווערנער און מעיאר אנדערע אויך לייגן ארויס וויפיל זיי עלעקטעד אפישעלס זיי בעטן מען זאל זיין, געבן קוואוטס וועלידעיטערס, און כ'האב זיי געזאגט לייק ס'איז אמת אז אסאך פון די קעטעגאריס וויטין קריים איז אראפ, וואס דאון אין טווענטי טווענטי פייוו, באט סאו לאנג אז די העיט קריים נומבערס אר סאו אן א רייז, יו נאו, איטס איטס אז איך קען נישט נעמען א סאבוועי און פילן סעיף אין ניו יארק סיטי. איז יו נאו איטס איי דאנט וואנט טו סעי איט דאזענט ספיק טו מי ווייל ווייל אבוויעסלי איך וויל יעדע מינע קריים יעדע קעטעגארי און און און יו נאו שוד בי דאון באט באט אז אז מענטשן וואס איך רעפרעזענט ואני בתוכם דאנט פיעל סעיף אין דער סיטי איטס נאט סאמטינג דעט איי קעד דעט איי קעד וועלידעיט, און איך איך האב דאס איך האב דאס געזאגט זייער זייער אפן, ער האט מיך גערופן נאך די פריימערי האט ער מיך גערופן, און ער האט געהאלטן אפשר דעטס יו נאו א מאמענט וואס אונז קעמער בעסער אזוי, מ'זאגט די עלעקשן די פריימערי עלעקשן איז איז איז אוט אוו די וועי אזוי צו זאגן, און נאו קעמער אפשר האב איך געווען זייער זייער אפן מיט אים, און כ'האב אים געזאגט איים ווערי ווערי קאנסערנד, איך מיין ס'איז, כ'ווייס נישט וויפיל דו וואלסט אריין געווען דערין יעצט אין די אינטערוויו צו נישט, באט ס'איז א, ס'איז דא אים אליינס, ס'איז דא די מענטשן ארום אים, איך מיין דאס איז, דאס איז סאמטינג וואס מ'גייט זיכער דארפן זעהן ווי דאס פארט אזוי ווי דו האסט געזאגט, ווער ווער טעיפינג איט, איי דאנט נאו ווען דאס גייט שפילן, באט ווער ווער טעיפינג איט די דעי אוו די אינאגרעישאן, סאו. ראש השנה פון טווענטי טווענטי סיקס. איי וואלד לייק טו סעי אזוי ווי מען זאגט אז יו נאו אז אז יעדער איינער געווענטליך די סעיאינג גאוס יו וואנט גיוו דעם א טשענס און יו וואנט לוק די עלעקשאן איז אווער יא סאו

מעדזשאריטי אוו די פיפעל האבן נישט געוואוט פאר אים זענען דעמעקראטן וואס זענען געגאנגען זוכן טוירד פארטי עי טוירד פארטי קענדידעיט ווייל זיי זענען געווען סאו אנקאמפטעבל וואוטן אים סאו איטס אן הים טו ווין בעק דיס פיפעל ענד פרואוו דעם ראנג איי האופ הי פרואווס מי ראנג איי האופ הי פרואווס מי ראנג סאו גראדע איך האב נישט אינדארסט אין די עלעקשאן איך זאג נאר סתם איך מיין איך האב נישט

סאם אוו וויטש און עכטע עכטע ראדיקעל און סאם אר נאט אל לייק אנטי סעמעטיק באט אנטי אמעריקען און אנטי סעמעטיק כ'מיין די גייסט אנליין די מישען סטעיטמענט פון סאם אוו דיס גרופס און פאר סאם אד ריזען ער קען זיך נישט נעמען זיך צו סעפערעיטן פון זיי. און דאס און דאס, כ'האב דאס, כ'מיין איך זוך נישט, כ'גיי נישט דא ווייטער גיין מיט א פערסענעל קאנווערסעישן, א פרייוועט קאנווערסעישן, באט כ'האב אים דאס געזאגט לייק דאס איז ווערי ווערי קאנסערנינג אז ער קען זיך נישט, ער קען זיך נישט נעמען צו קאנדעמען סאמבאדי, איך רעד נישט יעצט פון לינקע, איך רעד נישט יעצט פון פראגרעסיווס, איך רעד אפילו נישט פון סאושעלס, איי דאנט אגרי וויט דעם, אבוויעסלי איים נאט אן די סעים פעיזש, איך רעד נישט אפילו פון סאושעלס, איך רעד יעצט פון די עכטע ראדיקעל, און סאם אוו דעם, כ'מיין זיי באהאלטען עס ניטאמאל, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, דער מישען סטעיטמענטס אן ליין אר סאו ענטי סעמעטיק, סאו פיל, איך רעד יעצט עכטע לייק כאמאס פראפאגאנדע טאלקינג פוינטס, איך רעד נישט יעצט נישט אז כ'האב אן אפיניען וועגן איזרעיל, וועגן כ'האב נישט ליב נתניהו, כ'רעד נישט יעצט, כ'רעד נישט יעצט פון די אלע זאכן, און איטס ווערי ווערי קאנסערנינג אז ער קען זיך נישט נעמען ווייסט זיך ווי, אין א פובליק וועי, איי דיסעגרי וויט דיס, איי דיסעגרי וויט דעט, און איטס ווערי קאנסערנינג, אבער וויל סי. וויי וואלד הי דיסעגרי, איי מין, איך קען אים נישט פערזענליך אבער לויט וואס איך פארשטיי די חברה זענען א אינטעגרעל פארט פון זיין בעיס סאו וויי וואלד הי דענאוס דעם דאס איז אגענסט היז אינטערעסט. פירסט אוו אלל אז דו ווילסט קענען זאגן דעט איים די מעיאר פאר אלל ניו יארקערס איי בעליוו ער האט היינט געזאגט אין זיין ספיעטש איף יו אר א ניו יארקער איים יור מעיאר רייט דעט וואס די ליין כ'מיין אזוי כ'האב נאר געזעהן געוויסע וואן ליינערס דא דארט סאו דאס איז אן ענטייער קאנסטיטשוענסי וויי נאו דער פיעל איז אנסעיף. יא. און הי נאוס איט. ווייסט מען האט גערעדט וועגן די אישו פון גלאובעלייזד אינטיפאדא. סאו אמאל האט ער געזאגט אז ניין גלאובעלייזד אינטיפאדא מיינט נישט מיינט נישט דאס. ס'מיינט נישט וואס דו זאגסט ס'מיינט. אי דיסעגרי, באט ווי העוו דיפרענס אוו אפיניענס, איך זאג ס'מיינט יא, איך די, וואטס די אינטערפארע, איטס נאט סאו קאמפליקעיטעד טו פיגער אוט, יו גאון גוד, די בלאוינג, איי מין די באמבס בלאוינג יאר סעלף, קאמיטינג סוסייד אטעק, רייט? יא, לעטס פוט איט דיס וועי, באט, א מינוט א מינוט, באט, יו סעי דעטס נאט וואט די פרעיז גלאבאלייזד אינטערפארע מיינט, אבער יעצט האסטעך שוין, סאו יעצט איז ארויסגעקומען, נישט יעצט, מיענינג אפאר חדשים צוריק, עפטער די פריימערי, אז, נאו דעט איי הערד, פון די דזשואיש קאמיוניטי וואט איט מיענס טו דעם, איים גאנא דיסקארעדזש איט. אקעי, סאו ס'איז דא איבער א מיליאן אידן וואס וואוינען אין ניו יארק סיטי, ס'איז א מיליאן דזשואס דעט ליוו אין ניו יארק סיטי, און דו ביסט דאך שוין מודה אז דו פארשטייסט וואס ס'מיינט צו זיי, סאו דזשאסט קאנדעם איט. איים גאנא דיסקארעדזש איט. איף א מיליאן פיפל

איטס נאט סאו קאמפליקעיטעד. לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו מודיע זיין פאר די עולם אז דער וואס האט נישט קיין אינטערנעט און וויל הערן די פאדקעסט קען רופן זיכס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, דעטס זיכס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, אלע עפיסאודס זענען אויף די האטליין, פליז טעל יור פרענדס ענד פעמילי אבאוט איט, און אויך דער וואס האט יא אינטערנעט

ראדיקעל אנטי סעמעטיק גרופס וואס פילן יעצט זייער זייער עמפאוערד. עס איז אווער מאמענט.
זיי ביי די וועי זיי זאגן נישט זאראן וואן זיי זאגן נישט הי וואן זיי זאגן ווי וואן סאו לייג אים בייזייט לייג אים אויף די זייט פארגעס פארגעס וועגן אים לאמיר זאגן אז פיל אין די בלענק מ'גייט קענען ארבעטן וואטעווער לייג אים בייזייט. דיס איז א ריעל קוועשאן אויף ווער ווער פיעלט עמפאוערד רייט נאו אין ניו יארק סיטי.
איטס דעינדזשערעס, איטס ווערי ווערי ווערי ווערי דעינדזשערעס, און איך וויל נאכאמאל איבערזאגן, דאס איז נישט פאליסי דיסעגרימענטס, איי קען ווארק וויט פיפל דעט ווי דאנט עגרי וויט און די פאליסי, נישט פאליסי, דאס איז דאס איז מענטשן וואס ווען זיי זעען איינער ווי מיך און דיך וואלק דאון די סטריטס, דעי דאנט וואנט יו טו וואלק דאון דעט סטריט, וועדער דעי בעליוו יו דאנט בעלאנג העיר, וועדער דעי בעליוו וואטעווער דעי בעליוו, ס'איז זיי א שטעך אין די אויגן, פשוט ווייל ביסט א איד, פשוט ווייל ביסט א איד, געווען אויף די גאס, וואטעווער, איינער האט געשריגן, גאו בעק טו יור קאנטרי, וואס איז גאו בעק טו יור קאנטרי, אמעריקען, אן אמעריקען דזשו, וואס הייסט גאו בעק טו יור קאנטרי,

וואס האסטו מיר נישט קודם געפרעגט די פארמער איזרעילי עט אלל? וואס האסטו מיר נישט קודם געפרעגט איף איי העוו פעמילי אין איזרעיל? וואס האסטו נישט קודם געפרעגט? אפשר נישט זיינערס.
סאו איט איז עס האט בעצם גארנישט צו טון ווייל איי קען בי עי איי קען בי עי פיפט דזשענערעישאן אמעריקען אבער וויבאלד איך זעה אזוי אויס איי דרעסט לייק דיס דיס איז הו איי עם האסטו מיך שוין אלט געלעיבלט אלס אלס אזא סאו עניוועי סאו פוינט בינג ס'דא די אים חלק, אבער ס'אויך דא וואס מיינט עס וואס מיינט עס פארגעס וועגן אים ענד דעי פיעל עמפאוערד ענד דער אבוויעסלי גאנא פוט אפ קענדידעיטס טו ראן פאר אדער אפיסעס פאר לאקעל אפיסעס סאו וויל סי וויל סי וויל סי וואט העפענס. אקעי, די אונזער קאמיוניטי איז א פאוערפול קאמיוניטי, זיי האבן אסאך גוטע קאנעקשאנס, גוטע מענטשן אזוי ווי דיר, ס'איז דא א ביג וואוטינג בלאק, דו האלטסט אז אין נאך, האו לאנג איז די מעיארעל טערם? פאר יערס? פייוו יערס? ס'איז פאר יער טערם, און דו די טערם לימיטס קענסט נאר לויפן צוויי מאל, סאו יו קען סערוו אפ טו עיט יערס, טו פאר יער טערמס. דו האלטסט אז אין פיר יאר פון היינט וועט מען שטיין אין אזא גוטע פלאץ ווי מען שטייט היינט? נאך זיין טערם? פון אלס וואס? איים סארי איך האב שוין אלס אלס אידן קענען אויפטון וואס זיי דארפן אויפצוטון פאר פאר די קאמיוניטיס און צו פילן סעיף ווי אזוי ווי אונז מיר באלאנגען דא אין די שטאט יו טינק ווער גאנא בי און סעים פאזישן אין פאר יערס פראם נאו? איי מין לוק ס'ווענדט זיך אויף וועלכע מינע אישוס, איי דאנט טינק איי דאנט בעליוו אז ער גייט זוכן צו פיקן א פייט מיט די מיט די קאמיוניטי און געוויסע אישוס, אין פעקט איך ווייס אז אז ער איבערהויפט זוכט נישט צו צו פיקן א פייט אויף געוויסע, איך מיין עס איז שווער צו וויסן, אבוויעסלי דער איז א לארדזשער קוועשאן אויף אוועראל קריים, וויאזוי גייט עס אויסזען די נעקסט פאר יערס, וויפיל גייט די פליס דעפארטמענט זיך טוישן אין די נעקסטע אין די נעקסטע פיר יאר,

די עקאנאמיק סטאטוס און ווי ווייס מענטשן וואס די האולט סעיאינג און פיפל וואוט וויט דעיר פאקעט בוק אר סאמטינג לייק דעט וואטעווער דעט סעיאינג איז יא לייק מענטשן געווענטליך און אסאך מאל ביי די וועי מען זעהט עס מיט פרעזידענטס אויך אסאך מאל איז עס נאט איווען דעיר פאליסי וואס האט עס יו נאו אבוויעסלי יו נאו, סאמטיימס דער לאקי, סאמטיימס איטס פריוויעס אדמיניסטרעישאנס וואס האבן אימפלעמענטעד זאכן דעט איט דזשאסט טעיקס א פיו מאר יערס. סאו ס'איז שווער צו וויסן וואו מ'גייט שטיין אין פיר יאר פון יעצט אבוויעסלי. איך מיין ווען איך זאג דיך ווען איך געדענק ווען עריק עדעמס איז אריינגעקומען פיר יאר צוריק איז געווען קאוויד דעמאלט. איך מיין דאס מ'קען נישט מ'קען נישט פרעדיקטן וואו מ'גייט זיין באט. כ'וועל דיר זאגן איין זאך, יו נאו, מ'דארף, כ'האב דיר געזאגט מ'קען דאס אנקוקן פון אזויפיל אנדערע וועגן, איין זאך וואס כ'וועל יא זאגן אבאוט אים, סאו פאר, אסאך פון זיינע פיקס, נישט אלע, נישט אלע, באט אסאך פון זיינע אפוינטמענטס, זענען מענטשן דעט העוו בין אראונד אין גאווערמענט פאר עי ווערי ווערי לאנג טיים, האבן געסערווט מאלטיפעל מעיארס, און קענען סיטי גאווערמענט, כ'מיין זיין פירסט דעפיוטי מעיאר דין פאלאן בין איך זייער נאנט מיט, ס'האבן מיר געארבעט צוזאמען עט סיטי האל ווען ער איז געווען פירסט דעפיוטי מעיאר פאר א פריוויעס מעיאר פאר מעיאר דעבלאזיאו, ער האט געארבעט אין אלבעני, ער איז געווען אין אלבעני פאר יארן לאנג. סעקרעטערי טו וועיס ענד מיענס, ער איז געווען, ער איז געווען אן OMB ביי בודזשעט. זיין זיין אפוינטמענט צו OMB, שריף סאלאמאן קען איך זייער זייער גוט אויכעט, ער איז בין אראונד פאר עטליעסט טו דעקעידס טאמער נישט לענגער, סערווט, ער האט געארבעט פאר בלומבערג, געארבעט פאר פאר דעבלאזיאו, געארבעט פאר עדעמס, סאו אסאך פון די פיקס זעהסטעך אז ווי נישט ווי, וויפיל ער לויפט, היז עלעקשאן וואס א לאט אוו רעפרעס ביי איז געלאפן אזוי ווי מ'זאגט קעגן די פאליסיס אוו די NYPD, למעשה איז ער אריינגעקומען האט ער געהאלטן קאמישענער טיש פאר נאו ווי לאנג אויף ווי לאנג סאו באט איטס א מעידזשער ווען די סאמערייז זיין קאמפיין אן די אישוס, איטס לייק א טאפ טרי אישו דעט הי רען אן, ווייסט אזויווי די הענדלינג אוו די פאליס אין אין זי איז א קאמישענער דעט וואס ווערי ווערי וואוקעל אן געוויסע פאליסי אישוס יא אין פון דעסט וועגן פאר נאו האט ער איר געהאלטן. באט דאס קען זיין איין גרויסע שפיל פשוט אונז צו בארואיגן אביסל ענד דען טראו די העמער עט אס.
איט גאוס אוט אוו היס קאמפארט זאון, מיין פוינט איז, ליסן, עס איז זייער שווער ווען דו פארסט אינדיווידזשועל אפוינטמענטס יעס, אבער קאלעקטיוולי יא, ער האט אריינגעברענגט אסאך מענטשן, אסאך פון זיינע אפוינטמענטס זענען מענטשן דעט האב בין אראונד, דעט האב ווארקט פאר מעני מעני, פאר מאלטיפעל מעיארס אין די פאסט, וואס זענען נישט אזוי ווי מען זאגט מאוומענט ניוקאמערס אזוי ווי מען זאגט אין סיריעס פאזישאנס דארף מען זיכער וויסן ער גייט נאך אפוינטן מסתם ווער ווייסט וויפיל מענטשן יא באט איך רעד איטס יו נאו פירסט דעפוטי מעיאר OMB ער האט נעכטן אפוינטעד די. אפאר קאמישענערס וואס איך איך קארפארעישאנס קאונסיל סטיוו בענקס אויך האט געארבעט פאר אפאר מעיארס ער פלעגט זיין די עיטש אר עי קאמישאנדער דעבלאזיאו מיי פוינט איז אז ער האט נישט געפילט די טיער עי פאזישאנס די טיער עי פאזישאנס האט ער נישט אריינגעקומען אריינגעברענגט אלע סאושליסט מענטשן אריינגעלייגט אין די פאזישענס? אבוויעסלי יעס, עז טיים גאוס ביי, איך בין זיכער ס'דא אסאך מענטשן וואס האבן געארבעט אויף זיין קאמפיין וואס גייען ווערן אפוינטעד צו זאכן, באט טינק אבאוט הו ראנס די סיטי, פארשטייסט? פירסט דעפוטי מעיאר, די דעפוטי מעיארס, די יו נאו טאפ קאמישענערס, פליס יו נאו בילדינגס, די מינע די מינע קאמישענערס האט ער האט ער נישט אזוי ווי מען זאגט אריינגעלייגט מענטשן וואס קומען פון זיין מאוומענט, סאו אגעין וויל סי וויל סי, איטס אנלי דעי וואן, דעי וואן דידנט איטס נאט איווען א פול דעי יעט, סאו. עס איז דא א מעגליכקייט אז אין פיר יאר גייט מען האבן א קאמפיין פון שמחה אייכערשטיין פאר מעיאר אוו ניו יארק? נאט א טשענס. אכט יאר? נאט א טשענס. צוועלף יאר? נאט א טשענס. נאט העפענינג.
נאט העפענינג.
פארוואס נישט? אזויווי איך האב פריער געזאגט, די טרוט איז איך בין נישט איך בין נישט געלאפן פאר אפיס ווייל איך וויל זיין א עלעקטעד אפישעל. ווי דו זאגסט ס'איז דא מענטשן דעט געט אינוואלווד קאוז דעי וואנט טו ראן פאר אפיס וואן דעי. דאס איז, די גאנצע זאך איז נישט, דאס איז נישט וויאזוי איך האב געהאט געשריבן די סקריפט, לייק איט העפענד דעט וועי, אלעס איז איז פון הימל, אלעס, מענטש טראכט גאט לאכט, יא, באט איך בין נישט, דאס איז נישט, איי'ם רעפרעזענטינג א קאמיוניטי דעט איי דער איים פראם, דער איי ליוו אין, דער איי לאוו, דער איי עפרישיעיט, וואס איך וויל העלפן, דאס איז וואו מיין הארץ איז, וואס דאס איז מיין געפיל איז, איך נוץ נישט די אפיס צו קענען לויפן פאר העכערע אפיס, איך האב שוין געהאט אן אפערטוניטי צו לויפן פאר העכערע אפיס ריסענטלי ווען א סיעט האט זיך אויפגעמאכט, און נאכאמאל קיינער איז נישט גאראנטירט באט איי פראבעבלי וואלד האוו לעטס פוט איט דיס וועי, מיי טשענסעס וואס עז גוד עז עניוואן ווען ס'קומט צו געווינען יענע סיעט, באט איי דידענט דא איט, איטס נאט איטס נאט איך זוך נישט צו גיין העכער אין עלעקטעד אפיס, איי רעפרעזענט מיי קאמיוניטי, איי וואנט טו סערוו מיי קאמיוניטי, און איטס איידער סערווינג מיי קאמיוניטי אדער מי גאוינג בעק טו עי פרייוועט לייף ווי כ'על האבן א רואיגע לעבן. איימיען איך טוה דאס נישט ווייל כ'מוז האבן א טייטל פאר מיין נאמען און כ'מוז זיין אן עלעקטעד אפישעל און און דעטס דעטס נאט איטס פשוט איטס סימפלי נאט די ריזען פארוואס איך טוה דאס. איים נאט נאקינג דאוז וואס יו נאו זיכן צו לויפן פאר אפיס. פאר העכערע אפיס די סקונדע זיי קומען אריין אין פאזישאנס די טראכט נישט אויף וואס מען קען לויפן העכער יו נאו איטס זשאסט ס'רעדט נישט צו מיך איי נאו געווענטליך הערסטו נישט דאס פון א עלעקטעד אפישעל באט ס'איז אמת ס'איז ווי לאנג איך פיל לייק איי רעפרעזענט איי רעפרעזענט א דיסטריקט דעט איז מי ווייסט איך מיין די איי עם דיס דיסטריקט דיס דיסטריקט איז מי ענד דעטס ווער מיי הארט איז און דאס איז באט באט העכער אויף עס איז ס'דא זייער אסאך אנדערע מענטשן גוטע קלוגע מענטשן איך איי דזשאסט דעטס נאט איי עם נאט גאנא דא דעט. דו טראכסט נישט אז דו וואלסט געקענט בעסער סערווען די קאמיוניטי אלס א מעיאר?
וויל קודם כל דארפסטו פארשטיין וויאזוי ניו יארק סיטי זעהט היינט אויס, איך מיין מען רעדט דא פון באלד באלד נײַן מיליאן מענטשן, סאו ווען די רעדסט פון א פרומע איד לויפן סיטי ווייד איז וויפיל וויפיל וויפיל וואוטס זענען איך מיין וויפיל וואט פערסענטעדזש אר וויא פרום די סיטי, איך מיין די סיטי סעקאנד גייסט ארויס נעמסט בארא פארק, וויליאמסבורג, מידוואוד, קענזינגטאן, קראון הייטס, די קווינס דזשואיש קאמיוניטי, אביסל אין די לאוער איסט סייד, אקעי אפער איסט סייד איז שוין אויך אזוי ווי מ'זאגט מער, איווען איף יו אינקלוד מאדערן ארטאדאקס פאר ראקעוועי, חוץ פון דעם איך מיין איז נישט עכט דא, אקעי אביסל אין מיל בעיסן, כ'וויל קיינעם נישט אויסלאזן, אביסל איי געס אין סיגעיט וואטעווער, באט מיי פוינט איז אז. איטס א סיטי אוו ניין מיליאן פיפעל, כ'מיין מ'דארף, יו העוו טו געט, טו ווין סיטי ווייד דארפסטו האבן איבער א מיליאן וואוטס, כ'מיין איים נאט שור ווי א פרומע איד קען באקומען א מיליאן וואוטס אין די סיטי רייט נאו, באט ס'איז פשוט נישט, כ'האב נישט, ווען איך האב גערעדט וועגן הייער אפיס האב איך נישט אפילו דווקא אפילו גערעדט וועגן סיטי ווייד, אפילו בארא ווייד, אפילו לייק איטס נאט סאמטינג וואס. ס'איז שווער, ס'איז א, מ'איז אוועק פון די משפחה, ס'איז, כ'האב יונגע קינדער אינדערהיים, ס'איז א, און ס'איז עפעס, איך זאג דיך די אמת, איים דואינג איט קאז איי וואנט טו סערוו מיי קאמיוניטי, און און איך האלט אז אונז זעמער א יוניק קאמיוניטי, איך מיין אונז זעמער א יוניק קאמיוניטי, און אז איך קען אימפרעס אפאן אויף אנדערע, און אינגעידזשן מיט אנדערע, און אריינברענגען אנדערע, בעסער פארשטיין די קאמיוניטי, און בעסער דאס איז וואס איך וויל טון און איי פיעל גוד אבאוט איט, ס'איז נישט וועגן רעפרעזענטן מער מענטשן, האבן א גרעסערע דיסטריקט און גיין צו א העכערע אפיס, איטס זשאסט דעטס נאט וואט ספיקס טו מי. אקעי, יעדער מוז טון וואס איז גוט פאר זיין לעבן און פאר זיין קאמיוניטי, סיעמס לייק יור דואינג איט, מ'הערט שיינע זאכן. יא ברוך השם, ליסן ס'איז איך ווייס נישט אז יא איך מיין איך טו עס באט מטעם משפחה איז עס א סעקריפייס פאר זיי אויכעט באט באט יו נאו די קינדער פון צייט צו צייט הערן כ'האב געטון א גוטע זאך דא א גוטע זאך דארט איז פשעי ס אביסל הערט מען דיך אויף די ריעל עמערזשענסיס ווען מ'באדערט און איך בין אין שטוב איז זיי האלטן נישט אייביג מיט באט אמאל דא אמאל דארט איז דאס איז דאס איז דאס איז וואס איך וויל זיי זאלן זעהן דאס איז וואס איך וויל זיי זאלן זיי זאלן וויסן אבער דאס איז דאס איז ווי מיין דאס איז ווי מיין הארץ איז מיין הארץ איז רייט אווער העיר בארא פארק מידוואד קענזינגטאן. און און אייבערשטער העלפן זאל געבן די כח און סייעתא דשמיא און די דעת און יא סאם אוו דיס טינגס ארנט איזי און מען דארף אסאך מאל יו נאו רעדט זיך דורך מיט אנדערע פארשטייט זיך דעת תורה אויך פארשטיין וואס איז וואס איז די ריכטיגע מהלך און אסאך פון די זאכן ס'איז נישט אייביג א יעס אר א נאו איז כ'האב געטון א אינטערוויו אפאר וואכן צוריק האט מיך איינער געפרעגט. וואט וואס די וואן טינג, ביי די וועי קענסט עס פרעגן פון די נעקסטע מענטש וואס די אינטערוויוסט, וואט וואס די וואן טינג דעט יו ווערנט פריפעירד פאר, דעט יו ווערנט פריפעירד פאר ווען קאמינג אינטו אפיס? כ'טראכט אביסל א שווערע קשיא יא, כ'האב געוויסט דאס באט וואן טינג איי וואזענט פריפעירד האב איך געזאגט אז, טראכט א סעקונדע נאכדעם זאג איך, איי אלוועיס נאו, אייל העוו טו נאו ווען טו ספיעק אפ. אבער וואס כ'האב נישט געוואוסט איז דער איקוואלי עז אימפארטענט, אפשר אפילו נאך מער אימפארטענט, איז ווען נאט טו ספיעק אפ. מ'דארף נישט אייביג, מ'האט פריער גערעדט, נישט יעדער איז א שונא און נישט יעדער איז, מ'דארף נישט אייביג, האט איינער עפעס געזאגט, האט איינער ארויסגעשיקט א נארישע טוויט וואס אסאך מאל האט ער נישט אפילו דיך געמיינט, ער האט נישט אפילו געמיינט דיך, אינדיירעקטלי דאס האט ער געזאגט, אקעי דערפאר גיי איך אים יעצט אפסטעמפלען שונא? סאו יא, מ'דארף מ'דארף אייביג זיין מ'דארף אייביג זיין פארזיכטיג, און ס'איז אחריות אחריות, מ'דארף וויסן מ'דארף וויסן אז ס'איז נישט איך רעד, ס'איז נישט איך לעיבל איינער עפעס, ביי די ענד אוו די דעי ס'גייט זיין רעפריקאשענס פאר א קאמיוניטי, יא, אז איך גיי אז איך גיי צו די נייעס און אז איך. צושלאג מיך אדער איך בארעד א אנדערע עלעקטעד אפישעל אן א פארטיקולער פאליסי אייטעם, יענער מענטש גייט יעצט נעטשרעלי, אזוי קומט עס, איך פארשטיי עס, זיין אויפגערעגט אויף מיך, יא? העט ער נישט וועלן ארבעטן מיט דער אויף דיינע זאכן. ביי עקסטענשאן דיין קאמיוניטי אויך. קארעקט, קארעקט, סאו ס'איז סאו ס'איז א אחריות זיי נישט וועלן ארבעטן מיט דיר אויף געוויסע זאכן, סאו ענד די ענד אוו די דעי דעטס וואט יור קאנסטיטשוענטס סענד יו טו אלבעני פאר, פארשטייסט, זאלסט קענען זאלסט קענען זאלסט קענען טוהן זאכן און פעסן בילס און זיין דארט פאר די קאמיוניטי, סאו.

אבער אמת'דיג, איך פארשטיי אויכעט אז דו גייסט ארויס אין די דרויסענדיגע וועלט, אינטערסאנטע פלעצער, און איים שור דו אויכעט באמפסט אריין אין סיטועשאנס ווי מענטשן, ווי דו ביסט מסביר פאר מענטשן וואס מיינט דעי, וואס מיינט לאנגע פאות, וואס מיינט א קאפל, וואס מיינט א היט, די אלע די אלע קשיות, און ס'זאל אויכעט האבן סייעתא דשמיא און באשעפער זאל דיר געבן אסאך הצלחה. און מיין שכוח און אפשר אפשר איין טאג וועל איך קומען דיך וויזיטען און אלבעני. קום ארויף קיין אלבעני אונז זעמער שוין היינט ווייסט ווען איך האב פריער געזאגט ווען איך האב אנגעפאנגען בין איך געווען די ערשטע חסידישע אינגערמאן אבער היינט האבן מיר שוין א שיינע גרופע אונז האבן אנבעציאן ווי דער פון וויליאמסבורג און וואס איז וואס איז יעצט פאר יאר געווארן עלעקטעד, ער האט עקשעלי יעצט גענדיגט זיין ערשטע יאר אין אפיס און ער גייט יעצט אריין זיין צווייטע. איז נאט מאנסי? מאנסי יא ער רעפרעזענט מאנסי באט הי וואס עלעקטעד טו די אסעמבלי לעצטעס יאר. ווי סער וויליאמסבורג?
כ'האב געזאגט וויליאמסבורג?
איים סארי, איך בין צו אין ווידער פון מאנסי, איים סארי, מיי בעד, איים סארי, כ'האף ער הערט דאס נישט אויס, ער האט נישט אבער דו ווייסט. אסאך מאל א מענטש וואס איז די לעבסט מיט יעדן טאג פאר זעקס חדשים איז עס איטס סאו נעטשרעל טו יו ארעדי אז נאך האסטו קאלמען יעגער וואס פלעגט זיין די קאנסילמען דא אין בארא פארק איז אין די אסעמבלי אויכעט און סאמע סעם בערגער פון קווינס סאמע און סאמע אפאר היימישע היימישע סאמע האלבע מנין שוין ס'ווייל דא א צווייטע מנין אין אלבעני סאו יא יא נאכנישט אונז האבן א האלבע מנין באט. וואלט זיי מיר גוט געלאבט קענסט ארויף קומען און אפשר מאכן א טאג אין אלבעני מיט מיט אלע מיט אלע היימישע אסעמבלי לייט. סאונדס אינטערעסטינג.
אבסאלוטלי.
א גרויסן שכוח.
לוקינג פארווארד צו אגענטן. כח רב שמחה פארן ארויף קומען אויף די עפיסאוד איך ווייס אז דיין צייט איז זייער וועליובעל שכוח פאר ארויף קומען און שעירן דיין סטארי מיט אונזער צוהערער און וואטשערס אוודאי שכוח צו אונזער אלע ספאנסערס ר' יוסי גאלדשטיין פון סאוטסייד סענדוויטש שאפ און לאקזשרי פאר טשעריטי, און ר' מענדי ווייס פון טויער רייד אוטא ליסינג, און וועבער טארס ווי מען גייט זיין פסח בעזרת השם אויב איז מען נישט אין ירושלים עיר הקודש, און אוואדע און אוואדע מפואר, ענד ללכת, כל ללכת דעי וויל געט יו בעטער פרייסעס אן יור האטעלס ענד סאו מעני אדער טינגס. שקויעך אוואדע צו אונזער אלע צוהערערס און וואטשערס ווי עפרישיעט עווערי סינגל וואן אוו יו, פליז טעל יור פרענדס און פעמילי אבאוט טיף טיף כדי אז מען זאל קענען וואקסן און אנקומען און קענען מהנה זיין נאך אסאך אידן. לאסט באט נאט ליסט לאמיר באדאנקען די הייליגע באשעפער, טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן מיט טיף טיף פאדקעסט, איך האף אז מען גייט זיין עוועילעבל נעקסטע וואך בעזרת השם צו מאכן נאך א עפיסאוד פון טיף טיף, טענק יו פאר ביאינג העיר, בי וועל, א גוטע וואך, סי יו סון.